Fofzéngte Part ass Platoon zwee. Jo, mir kucken eis elo eng Kéier un. Mech hat e bëssen zesumme geschafft, Zone eent an Zone zwee, alles vun neiste Waffen rëm do elo ugehaangen. An Dir gesitt, wann een erëm méi spillt, da verbessert een och seng Beschtzäiten. Ech hu mëttlerweil do schonn alles Ënner 5 Minutten an hei och vun der Zon 3 hunn ech ënner e bësse si gelooss, well et alles erëm matenee produzéiert ginn ass. Daadech sou Welt hir Zon fir Zon, also ech soe sou ëmmer Welt amplaz Zon, mee dat ass och eng Diskussioun. Fir mech ass dat selwecht, dräi Welten, dräi Zonen. Dir gitt eens mat mir hoffentlech. Mir sinn haut dann am Level 15 drun an héchstwahrscheinlech och mam Boss an engems. Octoling Hinterhalt an der Buckelwal-Piste. Mir sprangele mol direkt do erop op déi Passage. An jo, et ass keng Virgab vum Arti, da giff ech soen, dat mer eis stäerkste Waff huelen. Ech denke mer brauche se, well déi hu mir lescht Joer scho gemierkt, mam Sniper huele mer se dout sécher net, da kënne mer einfach net richteg gutt spillen dermat a da si se mer heiansdo ze schnell, dann ass et och grad am Online de Problem. An hei ass se an Doktolinge an enger schéiner Skateronn, also muss ech och soen, de Skatepark, Punkasu Skatepark vun deemools par rapport zu deem heiten, wow! Seeptogsnebel och also gehei hei ooh richteg richteg spannend ah da si hun Roller lo hei gesin ech interessant also mein Deckel lo mol rem kann ech hei maan also mir hun mol een Schlëssel. Oh, dat bréngt mech jo nach bal ëm hei. Also do sinn d'Sepetoxe gewiescht. Mol hei nach alles erëm afierwen. Mir wësse jo, dat dat sou e komesche Level ass. Si hunn dann haut scheinbar d'Rolleren ausgepaakt. Ass dat dann elo de Feature? An d'Sepetoxen hunn ech nach net oft gehat am Online. Mee wisou net? Ech bréngen wierklech alles anzéiholen. Ech hunn d'Theorie. Ech hunn eppes fonnt, mol fir d'éischt. Ech hunn d'Theorie, dass du muss och esou déi déi Géigestänn hei fannen. Holy shit, du hues mech grad erféiert bal. Ähm, dat do Saachen heiansdo droppen. Wëlls awer meng. Dengens Foto gelang lies jo net. Eng schéin Rüstung wou ech sou vill duerf haart geschafft hun. Bah mir loossen déi mol nach all sin. Mir kucken fir d'éischt Leveler ganz opzefëllen. Voilà. An déi schloen nach äiskal do gläichzäiteg. Wou ass hei? Was was kennt ihr dann? Ze kënnen awer gutt fest do mat der Haar. Holy shit. Voilà, do sinn mat déi. Wa mal nach eng Rüstung. Lëlech wierklech bal wëlech d'Rüstung krut, hunn ee Moment net gesinn. wat ech do iwwerhaapt ge... Voilà. Ok. Kucke mol hei nach, wat dran ass. Mir hunn och e Schlëssel krut. E Spezialwaff, dat ass och gutt. Mee mir denken, mir ginn de Level esou. Et geet emol éischtens drëm, déi Sepitoke kennen ze léieren. Ech hunn se krut, ne? Jep, dat negligéiere mer. Voilà, do kënnt och elo nach eng. Do ass an eng. Kréie mer do raus? What? Ah, eng aner Spezialwaff. Okay, mir halen déi mol. Mir kucke bis virun hei mal och nach déi Futti ze kréien. Ähm, wie gesagt, ich will Level ganz entdecken a vielleicht so och äh, d'Këschten all fannen direkt, die zwou die wir brauchen. Ob ich lo so an der Schnëss kréien oder ob ich en zweemol spillen, ich mengen d'Differenz ass klo gemaach, Mirko doch lo weniger seng Eischten Level esou gemaach wou kanns du oh shit kannst du emmer an d'Réck gesprongen onméiglech kee Respekt hei virun engem Let's Player an jo mir hunn elo hei awer miss zwar alles opgesammelt hunn opgedeckt hunn an d'Heescht ass wierklech alles elo dohannen muss mer just emol vläit kucke fir do éischt hir erop ze kommen. Voilà, hei misst dat de Fall sinn. Also deelweis mierkt een dann par Rapport zur Online Map, se hunn erëm Hëllefen derbäi ginn. Voilà, do ass en Ticket, jo däer fannen och vill. Scho bal ze vill géif ech soen. Sou mir wollten dee mol fäerdeg maachen ne. Mir kommen do erop a mir ginn eis dann hei och rëm eng Këscht sichen. Séissegkeete sichen. Wat war dat fir e Kaméidi? Ah, dat war de Sprinkler do hannen, géif ech mol soen. Bon, mir kucken eis d'Saach elo hei un. Hei schéi brav erop. Awer gi viru kucken. Do wäert wahrscheinlech awer eppes lo sou lues misse sinn. Also mir, mir trollen hei wierklech grad ronderëm. No risk, no fun. Voilà, hei ass de Fësch, ok. Da géif ech soen, mir scheuen eis emol hei ewech. Voilà, nei Schriftroll, ok. Wéi ech mir also fonnt, mir hunn elo en Checkpoint krut an hu mat och gesaved. Dat ass d'Taktik elo vun engem Let's Play, dat ech déi Level zou uginn. Ech denken dass eng gudd Taktik. Dir gesitt also eng online Map, do ass net vill ze diskutéieren, se ass schéin, se ass besser wéi deemols de Punkazius Skaterpark a Splatoon 1. Voilà, an elo gesitt der wéi einfach dat ass, wann een alles eng Kéier ofgedeckt huet, muss ee just nach kucken ofchecken wou wat ass. An jo, dann dauert dat och just eng gewëssen Unzuel vu Minutten, souguer am Blind uspillen. Elo 4 vun 8, muss just bessen oppassen. Hat ech dann elo kee verpasst? Dach. Ma wat mir, mir maan de Level esou dat mer, dat mer esou ofschléissen am Sënn vu mir, dat mer alles huelen wat ze huelen ass. Et si keng Géigner méi do, dat ka sinn ne. Schon elo laang keng méi gesinn, natierlech déi Spawn och net. Mir elo grad eng Online Map fir eis, dat wär gäil. Jo, do spawnt näischt méi. Dat heescht, mir hunn d'Online-Map elo fir eis alleng. Cool. Keng Sau méi do. Et ass hei am Gaming-Café um 4 Auer moies just nach een Esel, dee muss ofriichten. An do mol nach e weider Schlëssel, dee mer och. Cool. Mir kënnen alleng hei ronderëmdanzen, mir hunn nach. Voilà, mir ginn dee sichen, dee ass méi cool. Äh, do hannen ass nach een, do ass nach een. An do, dat, voilà. Sou schléisst een de Level, sollt een e vläit net ofschléissen, ne? Sou MLG ass dat heite warscheinlech, mä ech denken, dass déi sënnvollst Taktik, ech hat mer e bësse Gedanke gemaach, wéi ginn ech dat do uwält, war dat mer lescht Kéier sou quasi mëssgléckt, géif ech et nennen schonn. Ah, dat do war och mëssgléckt, de Sprong. Ja, et ass gutt. Mee elo wéini de Gag iwwer Iech gemeet, iwwer dee Level do. Esou letzer Checkpoint ass wierklech null méi hei. Mir hunn alles fäerdeg gemaach vum Géigner an d'Heescht, jiddeng gewëssen Unzuel vu, wow, dat do war bal nach en Death ginn, eng gewëssen Unzuel vu Spawn, Respawns. An domadder hat mer et gepackt, an 8 Minutte kënne mer och de Boss gemittlech maachen an hu mer wierklech am fofzéngte Part dräi Fënneftel vum Spill duerch. Sou, mir kucken eis Schriftroll un. Also dat do war net schwéier wann s de deng bescht Waff och hëls an der Buckelwal-Piste. Sou, keen Dëppen an op fir de Boss, dee gi mer eis haut och ukucken, keng Panik, dat gëtt och gemaach. An eis Schriftroll, Verpasst nëmmen net den neien Album vun de Wet Floor, hire Musekstil ännert sech wéi an Tënt, wéi d'Tëntemuster an engem, an engem Revierkampf. Bont oder eefaarweg, schnell oder lues, Rock an enger neier Generatioun ab elo disponibel. Dat heescht, dat do ass Wetflow, déi nei Band. Hunn scho net vill gehéiere vun hir. Schéngt méi eng Background-Geschicht ze sinn oder se komme mat engem Update eréischt eran. Oder elo wärend der Story, datt mer se gesinn. T'ass nemmi d'Aiolia an d'Limone. Mimi Red Floor, eng nei Grupp, déi anscheinend e Musekstil huet, dee sech komplett ännert. Dat heescht, näischt méi wéi fréier, wou ee säi Stil bäibehalen huet. Nee, alles op d'Kopp stellen. Esou, dat war dann déi lescht Schriftroll fir haut. Jo, jo, déi lescht Schriftroll am Sënn vun, et kënne lo keng weiderer méi an dëser, dëser, hëppla, wär awer bal erofgefall. Sou. An dëser Wäldchen, ne? Dir wësst jo, wéi dat hei ofleeft. De Boss ass ze schéin. Mä mol vläit d'Déngens änneren. Ah jo, déi do, ne? Sou. An d'Schmierken. Mir haten dat d'lescht Kéier awer alles fräigeschalt, mengen ech, ne? Dat ass elo erëm desaktivéiert da ginn. Sou. Da si mer elo drop komm. Octopresso mécht erëm Drock, wéi de am Drücker. Den Octopresso kennen ech schonn, dat war de Boss vu Splatoon 1, d'Welt 1. Ech si bëssen iwwerrascht, datt dee elo an der drëtter Welt hei kënnt. Ok. Mam Heldendoppler hues vill Date sammelen. Jut, da kucken eis dat elo un.

Oh, ok, dat presse du awer gut gehal. Also dat ass e Kompliment fir dech, well du echt gehal. D'Heescht... Oh, en huet bësse bäigeléiert awer. Hä? Wat dat duerch um alles? Wow. En huet bäigeléiert, e ka lafen! What? Ok, Octopressor Neo! Ooh, shit! Elo muss ech hei... Ok ech muss wahrscheinlech sou Dengens opmaachen ginn, scho ganz logesch. Shit. Sou ech drop, ech muss fir d'éischt sou eng Neos Dengen da schalt ech mol of bis ech rëm eng Weste hunn. Container. Lol, Pinguin, huet er gesinn. So, an dat do war et. Lo kann ech säi Kierper erëm afierwen, da kënnt e wahrscheinlech erëm ugelaf. Kënnst de? Ech méich e klenge Sprint, ech spillt Usain Bolt, dee jo elo opgehal huet mëttlerweil. An hei sinn ech ze enttäuscht, do kënnt da soss näischt méi. Well dat war jo an der Welt, Splatoon 1, d'Welt 1 Boss, do huet jo nach do seng Placke verluer. Lo wäerte mir eng grouss hunn, dat heescht. Lol. Oh shit. Kanns dech emdréinen? Merci. Kuck de Pinguin. Mut, Mut. Fir soss keng ze dinn an dem Level. Voilà, lass de fort. An méi ass dat schrumm net. Also... Nintendo. Sin net zefrieden mat dem Boss. Okay, cool, dat eng Keer e Weak, en Weak, en Comeback vun engem Boss bréngt, ass gutt. Mee engem Boss just sou eng eng Veste ronderëm ze ginn, fannen ech enttäuschend. Sou eng Revanche. Och erëm hei d'Fro, hätt ee besser gehat och all Welt een ze man, hätt schon eng Sympathiepunkte kënne ginn, mee hei. Ech weess et einfach net, gell. Grouss Enttäuschung, mee Moien an Äddi Mokto Oktopresse gi ech mol einfach soen, ne? Dat do war elo en zwouwi Minutt un 11 hunn ech d'Stick krut. First Try, Blind alles. Bon, elo komm mol quer hei enzwëschen Nummer 4. Ech muss der nees Merci soe fir alles, wat s de bis elo erreecht hues. Et ass un der Zäit, dass s de eppes a 4 also matgedeelt kriss. Et ginn nach aner weider Grënn, wisou ech dech ëm deng Hëllef gebidden hunn. Ech hunn der jo gesot. Datt mer de Risenleck do wels zréckhuele mussen. An dat ass awer net alles. Dat konnt ech mer schonn denken, war jo lescht Joer scho sou de Fall, ne? D'Wourecht ass, d'Aioli, déi aner Hëlften vun der Sea Science, ass um selwen Dag wéi den Risenleck do wels verschwonnen. Wéi, dat hues de gewosst? Dat huet mer dach ufanks, mengen ech, och gesot, respektiv déi zwee Kettchen an een Kuppelis-Platz huet mer dat gesot.

Deet mer leed dat ech der net fréier dovun erzielt hun, an et war eng grouss Hëllef Nummer 4, also ech war eng Nummer 4 eng grouss Hëllef. Mir wäerten d'Ayoly fannen, ech wäerten och weiderhin hëllefen. Geet eg gitt fort, do stéiert erëm een am Empfang. Maja, déi gi mer elo an d'Tentakel laang zéien. Gutt, also domadder een enttäuschende Boss vun der Welt 3. Nintendo, ech hätt mech elo esou gefreet, wann Octopress e bëssen nach funny Moments dobäi hat, mee huet si einfach just esou eng Vest ugedo krut, wann s de akafe gaang bass mat dengen Utensilien.

Garnison. Keine Ahnung, wieso da schwarz. Man, ich gehe mal so und hier wäre schon. Oh Gott, der Togetür im Hammer, witzig. Das ist schon direkt der Level 16, ja, mal cool. Intermezzo, oh, das geht cool.

Dann huet der och scho Spoilers wéi et viru geet. Solle mer dat do och elo nach probéieren. Oh shit, wéi soll ech denn do eriwwer kommen? Hm. Du muss meist eng Wasserfall los, gëff ech sou. Bon, mir kucken nach alles hei virun. Do ass dann de Bosskessel schonn. Schéin a gutt. Da mengen awer, dat se och ugefong hunn. Kommt sto riwwer. Jop, do komm mer. Dat ass der Level 19. Do komm och so riwwer. War et so geduecht? Ech weess net. Hei wär et. Geht dat och so? Cool. Okay, dat ass gut gemaach. So, an hei. Komm mal um so rof, ja. Léier ma haut alles kennen. Ech sinn just bëssen enttäuscht, gëtt näischt ënnerierdesch hei ze fannen. Anscheinend net. Do war knapp Mister Bandit kréien, mee mir kréien dat awer hin. Level 17, ech kucke just eng Kéier op d'Kaart, dat heescht mir hu 16, 17, 18, 19, feelen der nach zwee. Mir kucken déi ze fannen, also nächst Kéier dann. Voilà, dat geet och jo lo like nächst Kéier dann. Kuck mal nach die die gring Ballonen ze machen. Dann heimol nach bisschen zu entdecken, ich gebe so und ich probiere nur alles hier erst direkt zu machen. Heim. Voilà, et ass Level 20, dat heescht ech kucken eng Kéier zréck. D'Feeler ass just an 21. En huet en Trauma vun deem doten, ne? Jap, en huet en Trauma vum Level 12 oder Level 11, dat mierkt een, ne? Also et gëtt e bësse méi wéi 20 Minutte lo, mä eccolt, mee ech kucke lo de leschte Level och nach opzedecken. Déi Zäit hëlle mer eis dann awer, ne? Ja, den ass do. Ich muss eben gucken. Bremer mo gönnt, du ze machen. Du hast schon so motiviert. Just déi do zwee ewech maachen, dann hätt mer alles opgedeckt. Ech gi mat deenen och ni eens. Bon, d'Këschte si lo fort, dat heescht mir just hei riicht auszegoen an da bleiwe mer bäi 20 Minutten. An dann hätt mer alles opgedeckt, dat och an engems gemaach, esouguer Zäit gespuert, do ass den Octolink hinter halt. An so, wie komme just hei rem iwwer? Okay, dat war. Guck mal nach en extra Bonus ze maachen, um vum Bonus zum Bonus ze goen. Muss mal lo hin. Oh. Muss man do hin? Äh? Ball gang. Wa mir probéieren dat lo awer on eng Kéier misst jo du bal quasi um Enn sinn. Du war den dee war. Ah, da is du hei. Ja dach do. Ah shit do. Wievill Zäit verluer ne? So, der kommt auch noch last minute, lo gëtt schon e bësse méi enkel. Ah, shit. Was lo? Lass mich nicht am Stachspiel. Yes. Wir sind mal oder River. Nintendo, wéi komme mer do riwwer? Ech wëll déi nach. Äh. Äh. Okay. Bon, dat, dat probieren wir aber noch zu lesen, ne? Okay. Voilà, die Schrift wollen immer dann, also wirklich aus einem Padlo gemacht, tipptopp, perfekt. Et ass och gelaaf, mir gesinn der de fäerdeg Stempel, Sticker pardon. Merci fir d'Kucken, bësse méi laang haut, mee ech war elo motiviert dat do hin ze kréien, well dat do wäert mer vill vill erliichteren am Blind Let's Play elo déi déifiéiert Welt hannert mech ze bréngen. Allez, maat gutt, top dat der et begläit bis zum Schluss, bis dann, ciao ciao.